Tena faly satria ny zavatra lehibe indrindra amiko dia ny fahatongavan'ny vahoaka malagasy miombom-po. Misaotra sy midera ary mamehy voninahitra an'Andriamanitra. Faly miarahaba antsika am-pitiavana, satria izany fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra izany. dia ny lafosi fanahy feno fitiavana ary fatahorana an' Andriamanitra. Misaotra indrindra ny Fiangonana rehetra izay mpikarakara an' izao hetsika izao. Ny irina dia maromaroa toy izao e! Amin' ny foko rehetra no. Itenenako anareo, fa ilay Jesosy izay noraisiko ho Tompo sy Mpamonjy, dia nihaino vavaka sady namaly vavaka mandrakariva, tamin'ny fisotronareo am-bavaka ny fiainanay mianakavy. Mahatsiaro hoe sambatra tokoa izahay, Fa manana vahoaka mivelona sy miaina amam-bavaka ary manana vahoaka manana finoana sy fahatokisana fa ny famonjena dia avy amin'i Jehovah irery ihany. Rehefa nitety an'i Madagasikara fotoana maromaro izay dia. Nahita ny fitaraina ny vahoaka fa ny fandriampahalemana dia tena mafy toy tsy misy ary dia maro amin'izy ireo no mitsoaka mankany an'ala matory rehefa hariva ny andro. Tena nisy renim-pianakaviana anankiroa samihafa, toerana samihafa nandianako. Latsaka ny ranomasony dia niteny hoe, Ny zanako izao dia lasan'ny dahalo any androany. Ny anankiray nanantona ahy dia nilatsaka migogogoky ny ranomaso hoe, Vonjeo izay Neny fa telo isan-kerinandro dia tongavan'ny dahalo. Ary teneniko anareo fa tena narary ny foko, nangoraka ny foko ary dia nivavaka aho hoe, Andriamanitro ô! Efa nomenao Jesosy Tonga teto amin'izao tontolo izao Mitady sy hamonjy ny very Vonjeo Madagascar Ary rehefa mihaino ny vahoaka nandianako rehetra koa aho Dia hoy aho hoe Mila mifankatia isika Mila mifanela heloka isika Ary mila miray hina isika. Izany zavatra telo lazaiko izany dia tsisy mivaona ao anatin'ny soratra masina. Ka hoy aho hoe, atao ahoana ny fanatanteraka izany? Dia hoy aho mantsy azy hoe, tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra isika. Ary izaho ry havana ankehitriny dia mamerina indray. ny fahavononako hampitodika ny vahoaka Malagasy amin'Andriamanitra. Vonona aho hanangana ny rava ary vonona aho hanangana firenena vaovao. Nefa koa dia tsoriko sy hamafisiko aminareo fa tena manana deal amin'Andriamanitra aho. Tsy vitan'ny heriko za samirery izany io fa ny herin'Andriamanitra no iankinako azako mahatanteraka izany. Dia hoy ny tenin'ny raisiko tao amin'ny Mika toko fahenina andininy fahavalo hoe, Ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny hanao ny marina, Ho tia famindram-po ary hanaraka an'Andriamanitra aho amin'ny fanetren-tena. Amena. Fa izao koa, izany dia mila fanavaozana amin'ny fanoloran-tena isa-maraina. Tsy vitako za samirery fa mila antsika rehetra. Manavao ny fanoloran-tena isa-maraina aho, fa ny famindrampon'Andriamanitra dia havaoziny isa-maraina. Ary dia hoy aho rehefa manavao ny fanoloran-tena hoe, Hitako ny Teninao ka nohaniko, ny Teninao no fifalian'ny foko sy firavoravoan'ny fanahiko. Ilaina mivelona sy miaina ara-miaina ny Tenin'Andriamanitra isika Tokana iray ny angatakontsika vahoaka Malagasy dia hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao.